Sena ta' tajba minn hawn ftit ta' sekondi oħra ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser illaqgħakom ma' Melanie Erickson, kollezzjonista tal-arti u kuratriċi. Fil-fatt, Melanie flimkien mal-iskultur Antoine Farrugia tmexxi Il-Kamra ta' Fuq, spazju tal-arti fil-qalba tar-raħal tal-Imqabba. Il-Kamra ta' Fuq huwa spazju intriganti immens minn kull aspett, kemm mid-dehra minn barra, il-ħinijiet tal-ftuħ, l-esibizzjonijiet li jinbidlu kontinwament. Melanie temmen li l-livell tal-arti lokalment kiber u kiber sew, però temmen ukoll li ċertu parti mis-soċjetà Ċertu Maltin donnhom jibżgħu jmorru jaraw esibizzjoni tal-arti. Nintaqgħu ma' Melanie minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
This is the new site to Rona. At Continental Cars.

Sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum il-Ħamis imma għal ħafna qisu l-Ġimgħa għax għada peress li festa pubblika ħa jibdew il-weekend mil-lum. Il-mistiedna tiegħi tal-lejla tiftakar ċar il-mument meta t-tfal pittura ta' Caravaggio qanqlitilha l-passjoni għall-arti. Miegħi l-lejla l-kuratriċi tal-arti Melanie Erickson. Hello Melanie, kif int? Is-sena tat-tajba, grazzi talli aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek, ħanuħu posti biex nibdew il-konverzazzjoni tradizzjoni ta' prime time nirreġistra l-mistednin kollha. Melanie, għandi bżonn ftit dettalji. Isem u kunjom? Melanie Erickson.
Melanie Erickson, Erickson veru kunjomok? Ivi, ivi.
Mhux l-isem tal-arti, għax ħafna jaħsbu li huwa l-isem tal-arti. Ivi, u tiġrili ħafna li jsaqsuni ma dan minn fejn sibtu, imma huwa l-kunjom tar-raġel li issa sar il-kunjom tiegħi. Kunjom tiegħek.
Data ta' twelid? 22nd January. Iih, ħmistax ilu mela. Iċċelebrajt. Trid is-sena wkoll. Jekk trid int, jekk le, bit-22 ta' Jannar nissodisfaw ruħna wkoll.
1981 u le.
1981. Fejn inti mwielda, Mel? Il-Pjeta.
Pjeta.
Residenti? L-Imqabba.
L-Imqabba.
Professjoni? Kuratriċi tal-arti. Tal-esibizzjonijiet tal-arti. Kuratriċi tal-arti.
Mel, tiftakar il-mument ċar meta kont għadek tfal u pittura ta' Caravaggio
Ekku, kont Saħritek. inqaleb encyclopedia għax dak iż-żmien ma kenniex tablets u u eħe, kienet love at first sight u minn dakinhar l jisni ffissajt fuq l-arti. Però l-pittura vera qatt irnexxilek tara mbagħad? Iva, dejja tinsab ġewwa Milan, ġo l-Biblioteka Ambrosiana u ftit snin ilu propju mort nara, mort speċifikament f'dal-mużew biex nara din il-pittura. Mel, l-arti hija ħajtek, litteralment tgħix għall-arti. Ir-raġel qalli, Id-dar laqqas biss hemm spazju fejn toqgħod labra. Veru għandi u nkompli nixtri l-paintings u qegħdin mal-art u ma nafx x'ħa nagħmel imma hu għandi oħrajn għadhom mhux frejmjati ġol-kxaxen imma huwa vizzju sabiħ, vizzju tajjeb imma. Vizzju sabiħ.
Mel, Qabel ma nitkellmu eżatt dwar il-kamra ta' fuq, fil-fatt inti flimkien mal-iskultur Antoine Farrugia tmexxu l-kamra ta' fuq, l-Imqabba, Spazju tal-Arti. Qabel ma nitkellmu dwar l-Ispazju tal-Arti ejja mmorru lura fiż-żmien. Fiż-żmien fejn il-kamra ta' fuq kienet għadha biss ħolma għalik. In-nies x'kienu jikkummentaw meta kont tgħidilhom jien nixtieq niftaħ dil-kamra, nixtieq nagħmel dal-ispazju? Meta L-ewwel darba li tkellimtha proprju kien ma' Antoine għax Antoine għandu dan il-ħanut tat-tè, jiltaqa' ma' ħafna nies u kont qed infittex xi żewġt ikmamar ġewwa l-Imqabba għax jiena dejjem xtaqt nagħmel xi ħaġa l-Imqabba, ġifieri fejn forsi wieħed ma jistenniex li ħa jsib spazju għall-eżibizzjonijiet. U proprju Antoine stess qalli inti miġnuna, dik il-kelma li uża quddiem in-nies, qalli qalli hawnhekk x'ħa tagħmel l-Imqabba. U insomma mbagħad qisu raqad fuqha ħa ngħidu hekk u qalli isma' qalli jien għandi kamra fuq, qalli, Ilha ma tintuża naħseb fuq tletin sena u di fil-fatt kien hemm just bokka fis-saqaf u Scala Pisa. Għaliex taħseb u tlajt nara ma l-Scala Pisa insomma, għedtlu, għedtlu miġnun inti għandek kamra bħal di u mhux qed tuża.
Mela jiena għax irrid nagħmel l-arti, esebizzjonijiet tal-arti. U mbagħad insomma qabad jirranġa u għamel it-taraġ, fetaħ biċċa mis-saqaf, insomma u heda kif tinsab illum issa. U insomma, u bdejna din il, dan il-partner ta', partnership ta' ta' din, nagħmlu dawn l-eżebizzjonijiet kull xahar. Li tiġi l-kamra ta' fuq b'mod personali nħoss li hija esperjenza minn ħafna aspetti differenti. Ejja nibdew mill-ħinijiet tal-ftuħ, mhumiex il-ħinijiet tradizzjonali ta', ta', ta' spazju tal-arti. Eżatti, għax dan qiegħda fuq ħanut tat-te, u l-ħanut tat-te ovvjament dawn jiftħu minn filgħodu kmieni, Jagħmlu wkoll il-famuża ftira hemmhekk ukoll illi ħafna nies jiġu jixtru waħda qabel ix-xogħol ukoll, allura jiftaħ kmieni u l-ispazju jkun miftuħ fuq ikun miftuħ ukoll u għalkemm vera ħafna nies bdew jarawha stramba fil-bidu imma ikollna ħafna nies pereżempju min ikun cycling filgħodu u jgħaddi jieħu tè u jieqaf jara l-eżibizzjoni, min imur jiġġoggja speċjalment fil-weekends filgħodu kmieni u jkun hemm nies jiġifieri xorta filgħodu. Mel, il-kollezzjonijiet li jkollkom l-esebizzjonijiet jinbidlu regolarment. L-esebizzjoni li hemm bħalissa? Eħe, bħalissa għandna esebizzjoni ta' ċeramika jisimha C'est la vie ta' Joseph Agius u din tagħlaq proprju nhar il-Ħadd li ġej. Hija kollezzjoni, hija, huma installazzjonijiet taċ-ċeramika li letteralment ġie spirat minnhom Ġie spirat għalihom mill-ħajja ta' kuljum Joseph. Hekk hu. Fil-fatt għalhekk jisimha, sibna dan it-titlu ta' C'est la vie, qed jieħu punti tal, mill-ħajja differenti u kważi minn metafori joħroġ kważi litteralment jagħmilhom fil, fi skulturi. Per eżempju, hemm waħda minnhom jisimha Relationships in a nutshell fejn għamel figuri matul xejn u qegħdin ġo, ġo nutt, ġo xell ta' nutt. Allura joħroġ ħafna f'dawn il, Il-metafori jaqlibhom b'mod figurattiv tru l-arti tiegħu.
Flexies Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexies Fortify, għand ispiżjar issib prodotti oħra Flexies, Flexies Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexies Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Melanie, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwarna l-Maltin u l-arti? Naħseb hawn klikka ta' nies jew grupp ta' nies li dejjem tarhom fl-exhibitions u l-exhibition openings. U mbagħad naħseb hawn ħafna nies li jħossuhom intimidati li jmorru jaraw eżibizzjoni, speċjalment waqt opening night u jiltaqgħu mal-artist u hekk. U din nara anke minn ħafna ħbieb tiegħi li nkun sejra exhibition ngħidilhom ejjew miegħi ejjew miegħi. Jgħidulu jien x'ħa ngħid, jien x'ħa. Iżda ħadd m'hu ħa jsaqsik xejn jew ħadd m'hu, imma. Jien ma nafx jekk taqbilx miegħi, hawn min hu ta l-impressjoni li biex tmur esebizzjoni ta' l-arti jrid ikollok ċertu għarfien dwar l-arti. Mentre fir-realtà, l-esperjenza li tmur tara esibizzjoni tal-arti hija li tħares lejn l-arti u tħalliha tolqtok, kif tolqot lili tolqot lilek b'mod differenti mbagħad. Eżatt, kważi kważi jekk ma tkunx taf xejn fuq l-artist, ħa tesperjenza b'mod li ħa tara affarijiet li mhumiex ovvji jew ħa tħosshom għax xi ħadd qallek trid tinterpreta hekk, imma ħa tieħu aktar dak li vera tħoss inti mill-arti. Mellin il-kamra ta' fuq meta ftaħtu?
Issa naħseb qegħdin fl-20 eżibizzjoni back to back. Kien hemm waqfa ovvjament fil-waqt il-Covid u mbagħad komplejna dejjem eżibizzjoni dar ma' dar biex niftiehmu. Waħda mill-esebizzjonijiet li l-aktar ġibdet attenzjoni, litteralment bdiet l-imqabba fil-kamra ta' fuq u issa eventwalment ħa tmur Pariġi. Iva.
installazzjoni, ħa ngħidulu hekk, ta' Catel Delia li jisimha The Last Breath. Din hija installazzjoni fejn użat il-medium tal-fotografija u kellna l-kamra ta' fuq kienet trasformata kompletament, għalaqniha kompletament fid-dlam u bl-użu biss ta' UV lights u ħolqot It-tema kienet kienet qishu omaġ għal dawn l-immigranti li jmutu waqt it-traġitt tagħhom bejn in-Nord tal-Afrika meta jippruvaw jaqsmu lejn l-Ewropa. U eħe, kreat, għalkemm min ħa jara l-eżibizzjoni ħa jara xi ħadd biss xi ħaġa verament sabiħa bid-dwal, però meta jifhem x'hemm il-metafora warajha, pratikament qiegħda turi ċimiterju fil-qiegħ tal-Mediterran. Litteralment Min ġie ħareġ emozzjonat minn hemmhekk? Iva, anke jien stess li rajtha tintrema u naħdmu fuqha minn xahar qabel, eżempju bħala niddiskutu wkoll, kull xi nitla' kuljum bdejt ninżel minn hemmhekk ixxukjata. Kienet naħseb waħda mill-aktar installations b'saħħithom li qatt rajt inġenerali jiġifieri. Naħseb U s-seħeb propju ġiet magħżula f'Marzu li ġej ħa tkun f'dan il-festival importanti tal-fotografija f'Pariġi jismu Circulations u ħa tkun waħda mill-ftit artisti li ħa jipparteċipaw f'dan il-festival. Melanie, il-ħolma tiegħek u x-xewqa tiegħek hija li lill-ġenerazzjoni l-ġdida nesponuhom iktar għall-arti. Iva, jien fil-fatt nibda l-eżempju għax nieħu t-tifla tiegħi li għandha ħames snin, kull exhibition possibbli noħodha u diġà saret anke tagħraf ċertu artisti min huma mill-artworks biss u anke bdiet il-kollezzjoni tagħha issa wkoll. U kienet xi ħaġa li ridet minn jeddha, ġifieri, qaltli, Mummy, Mummy, I want to start collecting so I can show people like you, like you do. Għax fir-realtà l-arti tagħmlilna l-ħajja vera interessanti. Hekk hu, le jiena nemmen li mingħajr l-arti jien almenu ma tantx hemm affarijiet. Melanie, proset ta' dan il-proġett tiegħek kif ukoll tal-kuraġġ li urejt sabiex twassal l-arti veru b'mod differenti u minn post li normalment forsi ma nassoċjawx biex inti tmur hemmhekk tara l-arti però l-fatt li qegħdin l-Imqabba tagħmel l-esperjenza iktar unika u tinstigak iktar b'mod personali naħseb jien biex tkun tista' tmur hemmhekk. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament biex talli ġejt tiltaqa' magħna llejla, fil-fatt grazzi għal Baroness għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Baroness biex dejjem tkun tiżda tgawdi togħmiet tajbin però b'inqas xaħmijiet kif ukoll grazzi għall-jowgiti għalik ukoll għandna togħmiet naturali għalik ukoll għandna tejiet naturali grazzi għall-jowgiti fl-aħħar iżda mhux l-inqas grazzi għall-nemnem Għalik, Anna wkoll xemgħa li kull darba li tixgħilha żgur ser tiftakar fina għax ħa timla d-dar vera b'riħa tfuħ. Grazzi ħafna Melanie u s-serata t-tajba. Grazzi inti. Grazzi.
Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom tieqfu hawnhekk ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħa jkompli Prime Time.

Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' 270 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemnem, xema artiġjanali mamula bl-imħabba.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal Prime Time minna ftit uħar sejrin ninaqdu mat tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristin Buħaġar, pero qabel għandi bżon l-attenzjoni tal-koppji kollha li jsegwu Prime Time għax għandna kompetizzjoni għal Jum San Valentino immirata għal koppji. Din il-kompetizzjoni hija miġjuba lilna grazzi għal Nemnem Candles. Biex tipparteċipaw faċli ħafna, tridu tibagħtuli ritratt tagħkom bħala koppja u tgħidulna għalfejn intom għandkom tkunu r-rebbieħa flimkien ma' Nemnem. U dak ir-ritratt u l-istorja li ser tibagħtulna ħa jġibilkom ir-risq u jekk tkunu intom ir-rebbieħa ħa tgawdu ħa tgawdu fit-tul għax fil-fatt ir-rigali li ħa terbħu mingħand Nemnem Candles Żgur li ser jirnexxilkom tgawduhom u tieħdu gost bihom għat-tul ta' żmien għax ovvjament ħa tibqgħu tużawhom ta' kull filgħaxija jew inkella dak il-ħin romantiku li tixtiequ tikkreaw intom. Grazzi għal nemnem qed nistenna r-ritratti. Issa wasal il-ħin biex nagħmlu kollegament mat-tabiba ta' Prime Time, Doctor Kirsten Buhaġar.
Nilqagħkom miegħi Dottor Christine Buhagiar, tabiba u direttriċi fl-Isptar Saint Thomas. Illum se nitkellmu fuq kundizzjoni kemmxejn komuni, kundizzjoni tal-vini, it-trombożi. Bl-Ingliż tissejjaħ deep vein thrombosis. Din il-kundizzjoni taffettwa ħafna drabi s-saqajn, imma mhux biss. Tista' taffettwa kull parti tal-ġisem. X'inhi trombożi? Meta nkunu b'saħħitna, id-demm jiċċirkola fil-vini u fl-arterji bla waqfien. Il-qalb hija l-pompa li tmexxi dan id-demm il-ħin kollu. F'ċerta ċirkostanzi u f'ċerta mard, jiffurmaw bħal għoqiedi ta' demm f'ċerta parti tal-ġisem u dawk jiffurmaw it-trombożi. L-iktar komuni hi li jiffurmaw fis-saqajn u ftit iktar 'il fuq. fl-erja tal-pelvis. Fis-saqajn għandna żewġ sistemi ta' vini, is-sistema tal-vini l-fondi, dawn il-vini jkunu wisgħin, u sistema oħra ta' vini superfiċjali, dawn il-vini jkunu rqaq. Deep vein thrombosis, bħalma l-isem jispjega, jaffettwa s-sistema tal-vini l-fondi. Ġeneralment, trombożi taffettwa sieq waħda biss imma mhux dejjem, f'ċerta ċirkostanzi jista' jkun hemm trombożi fiż-żewġ saqajn. Is-sintomi jiżviluppaw bil-mod fuq medda ta' ġranet jew sigħat u s-soltu jinkludu uġigħ, ħmura, nefħa fis-sieq u l-ġilda minn barra tkun sħuna. L-uġigħ jista' jkun tant qawwi li jista' jkun iwaqqfek milli timxi. Il-kulur tal-ġilda wkoll jista' jinbidel. Il-ġilda tibda tidher qisha mbenġla. Jista' jagħti l-każ li ma jkun hemm xejn minn dawn is-sintomi u b'hekk id-dijanjosi ssir aktar diffiċli. L-iżjed konsegwenza serja ta' trombożi fis-saqajn hi li t-trombożi tispara 'l fuq u teħel fil-pulmun. Tispara 'l fuq għax timxi mal-bqija tad-demm, tifforma għoqda fil-pulmun u din tissejjaħ pulmonary embolism. Kif tkun taf li għandek pulmonary embolism? Tibda taqta' nifsek, uġigħ f'sidrek u jista' jkun ukoll li tibda tisolb id-demm. Pulmonary embolism tista' anki twassal għall-mewt f'daqqa. jiġifieri trombożi fis-saqajn tista' tkun serja ħafna u tirrikjedi trattament immedjat. Ċirkostanzi li jistgħu jżidu r-riskju ta' trombożi huma tipjip, infezzjonijiet, kanċer attiv, titjiriet fl-ajruplan għal żmien twil, jiġifieri titjira fit-tul, obeżità u storja personali jew tal-familja ta' trombożi u nuqqas ta' eżerċizzju fiżiku. Il-pill jew il-kontraċettiv jista' wkoll iżid ir-riskju ta' ta' trombożi. It-tqala u ż-żmien ta' wara t-tqala wkoll jista' jżid ir-riskju ta' trombożi. Kif issir id-dijanjożi u kif it-tabib isir jaf li għandek trombożi jew DVT, l-iktar importanti hi l-istorja li l-pazjent jagħtih. Jiġifieri inti jekk tkun iktar preċiż u tagħti iktar dettalji, iktar hemm ċans li t-tabib jasal għal dijanjożi malajr. Importanti ħafna wkoll hi l-eżaminazzjoni li jagħmel it-tabib. F'dan il-każ jeżamina s-saqajn. Testijiet tad-demm ukoll jistgħu jgħinu biex jasal għad-dijanjożi, imma dak it-test li jaqbad immedjatament, Il-trombożi huwa ultrasound Doppler. Dan huwa tip ta' ultrasound li jkun qed jara d-demm kif inhu miexi u jekk hemmx xi staġnar tad-demm. Dejjem tkellem mat-tabib tiegħek fuq problemi ta' saħħtek u toqgħodx tistenna.
Grazzi lil Dr. Kristin Buħaġar ta' dik l-informazzjoni. Ngħid ukoll lilkom grazzi talli kontu miegħi illejla. Ħa niltaqgħu għada, avolja San Pawl, xorta waħda ħa nkunu qegħdin hawnhekk aħna biex inwasslulkom Kontra 30 Sekonda, l-logħba tagħna li tista' trebaħkom il-flus bil-jackpot kif ukoll se nwasslulkom mistiedna oħra, ħa waslulkom mistiedna li ħa ttina naqra informazzjoni dwar mixja interessanti li ser tiġri mhux dan il-weekend imma l-weekend ta' wara allura għandkom ċans biex tippjanaw u tingħaqdu magħha. Fil-fatt għada ser ikolli miegħi lil Wendy li se ttina informazzjoni dwar mixja interessanti li ser tittella' jekk mhux sejjer żball fit-tnax ta' Frar. Dan kollu għada fit-tmienja u għaxra. Sadanittant nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb, grazzi talli kontu miegħi u ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Saħħa. F'Prime Time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
Esprit. Flexis Fortify. As-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil. Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Orienta.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.